Atye maber, nongo marac pe, kwor pud yot. Ok, winyone mit ka komi tye ma winy, wan kany wabedo ka tame dok nongo odii tutwal ento wajoli me dwogo kany. Wamito jolo wun kweng ma wutye ka nenowa tin i Wan Lwor TV wa. Bene watye ka medde ka poyo i wiwu ni channel wa tye 547 abic angwen abiro, Easter Times Dish. Aryo, adek, abongwen Star Times Decoder kun eni tye gulu ki Kampala ka mo keken ka ma tye iye Uganda eni watam ni co iwu maleng tutwal tin yub tye madwong i i segments wa ma padi padi eno ma pire teke amito kong wanen segment me aboka lam nino pa mon obedo cabit mukato ni ento dwe eni oluwo wa ibedo ki kero me kwero mon i kabedigi ma pat pat weng tyen wamito neno telo pa mon a i gulu city part Gulu, a gitye, lutela ma gulu gitye ka, ma monne gitye ka cwalo koko gi ni a ticgi tye doko teko. Omyero wanen matute i cawa me aboka lamole gi ni po a ka ma obedo iye ni pien yub tye madwong dok madweng i segments ma padi padi me yoto kom ki bene me biacara. Wubed atera kong wacit kong wamat pi manok ka dok wadiko mete ki yub eni.

Kombiti i cawa me lok lobo. Lok lobo obedo segment manok ma bedo ki kero me kelo iwu ngo ma nongo tye ka timme i kin piny manyen i kin Uganda i nino lu ki bene bene i twong lobo lok ma peya tek ma obedo ka woo dok ma owinye malongo i cabit mukato ni aye lok me kwanyo Mityana Municipality MP Pat Francis Zaake kombedi dong voting nyo bolo kwi otyeko ye adada eni ni kikwany en nongo ki Parliamentary Commission pien en otimo ngo ocwalo leb mogo ma pe leng ma winyone pe mit i kom Deputy Speaker me Parliament mego Right Honourable Anita Among, Francis Zaake MP ocwalo twit ego ni i kin piny ma lawote ma bene latin wa me tung kumalo Honourable Martin Ojara Mapenduzi dong kiketo motion eno ni i ot floor me Parliament ni myero kikwany Zaakeo me bedo i kin lamemba me Parliamentary Commission ma jo okene pe gujolo maber tutwal tutwale wegi opposition ma gitamo ni ojara ma tye opposition lawotgi nongo myero epok ket nying lawote me kwanyone o ki i Parliamentary Commission lokke dong owoto anyim ma dong kumene ma waloko ni Zaake dong peke lamemba me Parliamentary Commission ma kwine owoto maber tutwal 155 wan miya acel pyerabic wiabic.

fifty percent of the legislators ma nongo gitye ki voting right ma nyuti ka gitye waco ni watye ki MPs miya abic ki wiye ento MPs miya acel ki pyera abicel wiye abicel keken aye obolo kwir Zakke ki lapirida ma mege pud giromo cito anyim ka challenging the decision pa jo miya acel ki pyera abicel wiye abicel ni pyem jo Eno aye pe mukene quarter of the MPs. not even a quarter of it ma nyuti ni Eni kun bedo ni kikwanyo Zakeyo me bedo i Commission-ni is just temporary. Dong the legal proceeding romo cakke. Ngo ma tye? Uh, adok i topic. Ni ki neno maber, lutela mubedo i parliament nyo jo mubedo i commission mapatpat nyo leaders of opposition, imwinyo ngo ma gin guwaco? Acak ki Mathias Mpuuga ma tye Chairman pa pa Leader of Opposition Combeti wa en pe ye ada ni jo me i Parliament nyo members mubedo i Parliament gu bolo kwi. Pyem ka onongo ki bolo kwi ni myero okat ki i cing Clerk of Parliament. Pingo ma Penduze aye dok okwanyo signatures ka obino presenting? Kicako da convincing en. Ma nyut ni that is a ground or a basis for disagreement ni pe eyeng ki ngo mutimme i parliament. Itam ni eno ni
Mathias Mpuga dong pe tye kwero ginen pien Zaake lanup lawote. Dong eni dong politics pe iye. Pyem dong oo ilok me censorship. Inge ni censorship ki tiyo ki kwir. En oweko neno iwaco ni miya acel ki pyera abicel kome. Now ka dong sitting nino en obeno number eno ni. ma dano angwenne kene aye pe gubedo ka cwakone, kiromo tic kwede. Ento gin calo gin calo ot moko cik pien gingeyo ni cik aye romo bedo gi i nino wa romo pyem pyem kin gang waloyo. Ento ka oo i cik ma nongo tye ki coyo acoya i black and white in pe iromo pyem kwede. Dok is a game of numbers.
Yes so gin mukene ineno ni waromo lok ni watye cwako moni ento ka dong cik oo pien rules of committee tye ki rules ma megi ma gu setting ni at least fifty percent of parliamentarians ma nongo gitye ki voting right myero gubol kwir, ento eni is less than a a quarter of members ma tye i parliament. Atye ka neno legal battle tye ka bino. Meno gin me acel. Me aryo, ka ineno mot, Zakke, ah, Zakke kome bene obedo peke i Obedo ki kare peke. me miyo bolo kwir in, ma dano tye Ba tame before- ni myero en bene obed tye omi views ma mege, tam ma mege i Pe kom oloko lok wa eno. En kombe. obedo peke. No, ma gin-ni otimme. Ma gin ma peko en opoto, Zakeo owaco atir ni instead of jo ma tye ka kwedo kom en ni ka ki miti en ebed tye myero ki kel honorable speaker Anita Among ma obed tye o defending her self ma nyuto en neno ni ngat ma en ki waco en etugo lok i kome ni pe tye ka woto dwone pingo ki tye ka keto ngat okene tye ka ngo? Jo mukene tye ka woto dwongi. So en okwero mi akaka, gwok bene tye ki reason ma en oweko wa pe tye ka bino iye. Ento nen lok ma Cecilia ogwalo kati kwede. Cecilia ogwalo wacci ni ka pud otimo peko eni kara miya acel for the first time nongo myero pe ki ter ki ngwec kumeno nongo myero ki ter mot mot. Ma nyuto ni leniency moni ni me niangi nyo me miyo dano warning obedo pe. Kitimo mere gin acel ni myero ki booting en nongo kikwanyo ki system wek kinen ngo ma tye. But, but Pat, ineno uh, Parliamentary Commission ma en Zake tye lamember ni, ticgi bene me disciplining dano. So, itamo ni ka en uh, loko winye i kome macalo lamember of Parliament ma tye indiscipline dok itye i disciplinary committee no dok pe uh, conflict of interest? Ineno gin arac we?
Kumbeti, kitye iwaco ni Zake dong pe romo bedo commissioner, ma nongo kwer omoko. Ento kwer-ni pe tye ka wacciwa ngo kikome ma timme. Ka gwok diki kiwaco ni pocicion eni tye twolo, dano dok odok i palament ma gin gitye-o ni gudak gucito gubolo nying Zakeyo ni myero kidwok en obed chairperson. Pien kombeddi, Timme!
a, Anita Among, Deputy Speaker owaco i ka maleng ni, Opposition mi ige new name. Exactly! Po, po wacce ni you name, send them a name. Wi. Ka owacci ni, Give us, ocwaliwa nying ngat mo ma wutamo ni myero obed tye. Ka dok kicwalo nying Zakeyo, wun i palament wubitimo ngo? It's a possibility. It's a game of thrones. Gin ma tye aye ni, an ki bota, aneno calo dong me acel dong myero kimit Zakeyo warning, me aryo kit ma dong kicako kwede first option ni Zakeyo myero obin i floor of parliament or apologizing bot speaker of parliament. Yes, ma en pud peya ogamo ni. Ma kano en obin ogam kwa kica, Kica pe neki ya. Ibino ikwayo ci you restrain. Ma ka i restraining ci ibedo ki kwo ma ceng jwiri. Ma nyuto ni lok okato i ka maleng ni ka ka ce Zako okwayo kica ki bot Speaker, Deputy Speaker ci nongo pe kibikwanye ki That's a bene. lee way ni kiweko iweko emedde ki tic pien ni ingeyo ni the next time ma itimo ne itimo me anywa. The next time ma itimo itimo gin ma turo ngo? Turo cik. Ento Zako okwero mwinyo lok ka dano, ocito olingo, o, olingo mere kite dong oling kwede kong en. Pe tye ka gamo lok ka ngat mo keken, Tika kemme mere gin ojara Mapinduzi ma kombeddi dong dano weng tye ka neno lweny-nyi calo lweny pa ojara Mapinduzi gene zakke nyo ki neno calo ojara Mapinduzi tye ka temo gweyo dud ngo? Opposition iti nene we now en dong oweko dano tye i shambo I o i level mo ma dong tye ka degenerating o ka neno wa i level pa politics mogo ma i kin gang ma nongo jo mukene ma pe ki tam ma tye atima nongo myero guwaci gin nongo giti neno calo lok akaka tye ka lweny, tribal sentiments Ki tye ka ki bino bene kenyo. political parties Now. weakness pa nup bene tye. Now, ineno bene, kineno calo parties weng dong ngo, gitye mere o yege yege kumeno. En oweko atye ka waco ni atye ka tic ki lok pa ludongo aryo. Atye ka tic ki lok pa Cecilia Ogwal, ma owaco ni, There, this is the first time, I repeat in English, this is the first time we have seen such a conduct from Honourable Zaake. He needs lenience.

Watye ka tic ki legislators ma they're working on a donkey system. Gin mere ni gin dong otimme dong we cannot hold you kato woko. Me nyuto ni the room moni ma kimiyo ni the time for listening, fair hearing-ngi pe kiketo obedo Ci- tye. ci- ci- Ki dong warning bene to Obedo pe. clerk of parliament obedo pe. Kany dong watye neno confrontation, nga ma obo loyo. Part. Ka ineno dok the other side of the coin me wacci ni ngat ma Zak okemme kede ni ngat ma ladit ma telo parliament olur in pe iromo ceto ka ce ki miyo onongo ki ki forgive pe itamo me olo nongo bi miyo room for more indisciplined actions me wot anyim ki bot jo okene ma pato en ki Zaki. Ineno as a commissioner ma neno lok kom discipline ka en obalo ci ki diye piny. Ma ki luwodi guneno ni ka waciya man ma megowa ni kidiyo waco ni sorry you know wan ma watye members ni ka watime nongo watye ma kining the chances are very high ni nongo megowa obedo ngo obedo rac pien ka chair man ki keto i level eno ni there's that intimidation man ma miyo lworo ki bene kelo woro ento amito wacci akwero woro pe ki wilo awila banga woro is natural respect is natural

Intellectuals spend two, three hours discussing Zakkeh, how does it contribute to the national economy? Wel mo tye wa malo. Fuel is high.
Fuel is high.
Economy pe tye wot maber. People are crying poverty.
Exactly. You are discussing Zakkeh. Meno Does it make sense? Lok ma pire tek ma obedo ka timme i cabit mukato eni dok wamito wamedde anyim kombeddi dok lok ma wabedo ka wacone dong cabit aryo angec Latin pa ladit lobo President Yoweri Museveni, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba tyeko dok dok cen i Kigali, Rwanda. En owaco i ka maleng ni, Ayigo cim ki ankole ti lwongo ladit lobo me Rwanda ni ankole Paul Kagame ni gimyero gityek lok ma gicako-ni. Wi poyo dwe me acel, ladit Muhoozi Kainerugaba ocito kunnu i yo ngeye kituki yabbe boda ma nongo kitweyo pi mwaka adek-ki. Man komedo en ti wacci ni lok ma en ocito iye-ni ka tyeko lok ma gin gicako I dwe me acel ma nyuti ni watye o ki gen ni Lieutenant Muhoozi Kainerugaba obukubu wat matek i kin lobo aryo eni.
Wat i kin Uganda ki Rwanda pi mwaka aryo mi iwac nyo mwaka adek nongo tye marac. Ka ineno gin obedo atimme, mak ma kimako kilwongo ni spionage, jo ma tye ka tic i wi ali ali Uganda nyo gitye ka kwanyo mung pa Uganda gicwalo Rwanda, Be gibedo amak iye dano. Ento tin ki ineno ladit mony ma kiworo ma wan bene ongeyo ni tye ma tye, latin pa ladit president, tye ka cito ka kubo wat maber i kin Uganda ki Rwanda ma ocito ki celle ken ki yabo boda. Ma ki yabo boda ineno dano mo omwoke ocito i boda mi gimito kato kany ni, Kombeddi pud pe watye iye ni dano timo ngo? Okati, watye iye ni kago aye timo ngo? ocak kato. Dano dong ocako kato. Ento because of the good negotiation yeah. after some few weeks ma kitye ka verifying kita mito kidony kwede boda kitim ngo. Eventually kiyabo ngo? Boda. Ento yabo boda ma kiyabo ni kwo pa dano tye ka kwer i lok ka mak, i lok ka nek, i lok ka timo aranyi ma nongo gwok timme i wi ali ali. Ci nongo kingeyo ni ah tin kineko dano i Uganda, oh kineko dano kwe tung Rwanda. Ki tye cako waco ni wacit waciyub watwa ni wek obed maber. Wunen anywali mi Uganda calo jo ma mito anywali mi Rwanda, anywali mi Rwanda calo jo ma mito ngo? Ugandans. Pyem jami mukene tye ma gin gimito botwa. Tye jami mukene ma wan be wamito kwe botgi. Ci boko lok ma gin gucako-ni dong gudok ka neno kita gityeko kwede.

Oromo bed ni ocoyo, ento mony in pe iweko kiwa i mony pe iweko ata calo cito ka turo dul i tam me coya. Mony in pe a iye odiko con ci icoyo iwaco ni an I have retired from the army. There are procedures ma ki retiring in. Atye ki jo mogo ma gumito retiring if it is not bad I can mention. Watye ki General Sejusa, David Tinyefunza, wa wange ni Sejusa. Orii mwaka adi ma tye ka mito retirement? Wa kum bedi mo aloko ni pud pe ki retiring en. Ma nyuto ni in iromo declaring your self interest ni amito a. But i leb pa mony kitiyo ni order ni ngapi order ni moja. But ineno text ni kit okato kede do pat I am retiring pe ni I want to retire. I am retiring I

Until when you are approved, nino mo gwok wabilwongo lalok pa, ladi, pa mony, UPDF spokesperson, Wek opwonywa wek obino matute. pwonywa. Ento an ki i ticca moni matitino ma abedo atidone-ni, angeyo ni ka imito retiring, kimiyo ni iwacce icwal, botwa kany, kiwacce icwal warga dwe adi? Aryo, adek.
adek in advance. Ka icwalo dwe adek i advance, jami ma tye kwede weng, ID, ngo ngo, gini weng myero inene idwoko kwede bot Ape, gamente. Mutoka pa gamente ma igamo ni weng myero itim kwede Ento dong bedo calo politician mo mega kuca ni ka gubino gure- gungeyo ni gi-retiring gimito pud gikwal taya mutoka gidok kwede gang eni pe timme mony ba so retirement pa nyeri mere obedo me neno tam pa dano i uganda tye ki ning i kom en Yes. yes an atam mene Rii kom maber. me tam ma atam mene ni okelo boko lok i anywali me uganda ka mony tamgi tye kwe onyo wigi tye kwe An bene dano bene oboko ada. En bene ticce mukene tye senior presidential advisor ada. Ma watye tamone ni ticce ma tye wire iye i Kigali ni me miyo advice

Ento MPs komgi gitye cimo wang Finance Minister ni wot gin deal eni pe owoto maber, loan eni kigamo China ne mukene jurisdiction nyo deal ma mogo ma China tye keto ne i kom Uganda ma nongo myero Finance Minister onen o ka maleng pingo en oye loan ni kigamo ma en bene oye ada ni loan ni faults ne mukene tye. Attorney General bene oye ni loan ni bene peko ne mukene tye. Kombeddi en kimito ni okwa kica bot MPs ni aa deal ma watimo eni ba oworo marac. Mathias kombeddi tye kwero ni a minister me finance tye kwero ni en pe gamo loan ni kene, MPs gu signing, a cabinet bene o signing, pingo kimito en kene aye kwa kica, gini dano weng myero okwa kica. Ee, amito ye ki lok pa

Nyo kikwanyo ginen kikelo i the finance committee. Finance committee neno value ni wa igamo ciling adi. What is the value after some years or after the project kitimo ngo? Kityeko. Gin gin acel yani giceto gi approving. Ka gi approving gimiyo ruku ca it minister me ceto anyim. Ma bene owoto kumeno.
Itimo nye? Yes. Dong ka do ceto anyim tin gimo oballe anyim kuja. Pe bedo pa ngat mutelo yo-ni. Ni wun ma nongo tye i system-mi, nongo tye neno kwe wan weng ma cito iye. Ma nyutti, probe ma kilwongo ni kweda moni ma kikwed, kikwed, kikwed-ti, myero kicak kwedo ngagi ma gubedo i komitii eno-ni ciling adi ma okato ocito okwe, cene me ma gin gitye ka pyem iye-ni, wek kidok kinen kong peko-ni tye kwe kikome. Pyem lworo bene tye ni cene ma kigamo i wi Ali Ali-ni ka pe kineno maber, gwok diki maca ni Entebbe Airport bedo pe ba, dong wacako lwonge ni Jongsuii Airport, koro ngo gikello nyo kwing kwing-gi? Owaco i ka maleng ni lone gire ka mukene pe owotte maber, ento gamente tye ka wacce ni gin gibikete ki tekgi mada me neno ni lone giculo wek dong pe kikwany Entebbe Airport-wa unless Uganda defaults. Entebbe Airport pe kibe kwanya, Attorney General Cheruiyot Ocwani ka tye wacone kumeno. A. Gin a kelo lworo i kom dano aye investment. Ka gament ogamo cene, cene eni an lworo na tye acel, Lacen Jawoci bene waco ni ka gament ada ogamo cene, ci gwok cene enoni jo ma cinggi lyet gukwalo cene mo gutiyo kwede, ci miti ki kwede ocakke ocon. Wek loss pe obed i wi wan anywali i Uganda. Pien ka kumeno ku en wan mo atiyo ki airport-ti, wan mo aculo mucoro kombeddi, wan mo atye ka wilo kadi wa yaka yaka kicato miya abic, tin dong ocito wa i alip acel-li, wan aye wa iculo cene eni. Ci inongo gamente tye ka tic ki jo ma nongo lwetgi boco, ma nongo gitye ka balo ber bedo pa wan anywali me ngo? Me Uganda. Peko tye kenyu. Ma kiti ka ineno tin kitye ka kwedo Ministry of Finance, pien Ministry of Finance bedo ki supplementary budget, bedo ki budget mo keken. By the time ma gin gucito guneno ni gimito cene ki i Exim Bank, nyo dong gingeyo ni gimito ciling adi? Ciling adi. Ento cito gin pe me bedo ki wang matwolo me neno ni ciling adi kikome ma gimito pi kare ma lakwe ki ngo mukene mutime iye ni. Ka dong gwok bal oballe kenyo, ci kikemme kwedgi. Bal mukene ma atye nenone bene pat, cene ni three hundred twenty eight million dollars ma kigamo. 200 million dollars dong dong dong kimiyo cash tye dong watye ka tic kwede dok tic eni obuworo uh, up to 2033 kit tic kit yub ango ma rii pi mwaka adi eni how many years ka ikwano from 2016 pa isn't that over 15 years mwaka par abic yes mwa kit yub ango ma kitye yubo iye Entebbe airport for 15 years egini inge ba
airport obedo calo a long term investment rwoma rwoma ki mac ma kite pworo bot ocak aroma ni cake mot ki cako laying gi ngeni gin gitye ki gin ma kilwongo ni work plan nyo strategic plan ni wa i renovating airport for 5 years but every stage no tye ki gin moni maber ma dano tye ngo no tye ka neno ne now wan calo wan eni wan pore romo bedo aneno ne pien an gira Ki calo an eni, an larubi. An, an ki wa An eni gire pe ki para wa. niang. Gin agwoka ni en olokke aye kare mo nacito onongo twon hump mo tye ma ka itye donyo ata i canyo kori romo lengi mamat. Ento mani atye ka wot kit icito i VIP wing anongo hump eni pe. No pe. Face pa ot ma ineno ka itye donyo i airport yang nongo tye ma oballe oballe ento Me kiyeni ka ka itye ineno icero ke ke ti dugo. ka itye donyo i airport face moni ene. Ento aneno ki, ki mwono poster me Airtel Airtel ci dong ka idonyo bene Me- cito icito ngo?

Wabedo mot waneno ma Inconvenience atir. en i dit ka itye ki ngatoni mo ma nongo tye wot tye cere airport every day ba pat ka donyo ka tingo te canduk myero i lor ki piny icit kono wa mal twon min wot mo kun renovation dong kwedi seven years in in a row so en ni be ah, customer ah, care ne pe watye nene maber kun cene ma kigamo madit dok watye nene ni loan en ni be pe owoto maber so olo olo kong ah, miti kong gamente kong okati ki lok mo ki kong kimini wa kong ah, ah, information mo kong. Angeyo ni gament aye obikati ki plan ma megi. Goba ominiwa phases. Ah, watye ki nino ma kilwongo ni a- Aviation Day, ma angeyo ni nino eno ku o, kibiwacciwa progress ango ma tye ka timme. Ki bene angeyo ni ah, yubo bar dege ma kiyubo-ni ba, kibedo bene ka yube ya, wa- kiyelle me neno ni dege me Uganda odugu, Air Uganda. Air Uganda kare ma kikelo Bombardier gi ni kikelo nongo pe kimito kinong ente bene tye kit ma tye kwede ni wek kadi ka dong Uganda tye ka kelo dege ma meggi ki space ma nongo gitye iye ni nongo tye ma pore oweko gubino ki plan eni ento Jim pa gamente pol kare an kit ma angeyo kwede ni pe kirune. Pi ka itero mot calo Johana. Pe dok iter mot tutwal pien eni tye ka inconveniencing luwot madwong kun watye ka neno cene ma bene kigamo ni tye ka keto airport-wa in jeopardy. Kit alim mono waye kwede. Kong wateny lok eni ka kenyu wa ci adok wanen lok mukene. Kombeddi ma tye ka kati, kombeddi lobo me Uganda ki United Arab Emirates gitye ka kati kacel me keto komitti me neno Kit yo ango ma kiromo nongo kwede lagam nyo lweny i kom kombeddi kwo ma dong watye ka neno tye ka dok rac tutwal i kom lutinowa ma gicito ka tic en aye i lobo pa Arabu calo Dubai ki enoni? Wangeyo ni kombeddi lok tye ka winye madit dok malongo. Lutino cito ka tic mukene gidwogo. Ineno moni i news latin nyako mucito ka tic kikwanyo kidney ma en pe ngeyo kombeddi tye paralyzed. Mukene bene dong kwok komgi pe ki nongo, ki winyo awinya ni dong guto. So kombeddi lutinowa ma gitye i lobo me Arabu gugoyo duru ma gamente kombeddi kati ka maleng adada eni ni giket komicon mo wek oti matek me winyo koko pa dano ma kumeno dok gibin ka konyogi. Ma an anongo wa is long over due.
Iloko ni gugalle. Yes.
Uganda Labour Market nyo ma walwongo ni Export Market, jo ma cwalo dano ka cito ka tic i lobo ma woko, kobbe dong tye donyo mwaka miya apar. Lutino anyira makato milion ki milion madwong ata tye ma gucito woko. Polle pe gitye cito i lobo me mini kono, acholi mukene tye i German, mukene tye i Australia, mukene tye kwe. Jo-nu weng tye tic i United Arab Emirates. Dubai, South Africa, Saudi Arabia, medde kwede anyim. Ka gucito bene kunnu, kwo ma gin gikwo aye bene tye adi? Acel. Weng dako ot weko cware cito ka tic housegirl i lobo ma wacce-ni. An ticce weng nongo tic en housegirl, tic security, tic i restaurant, tic i hotel. Gwoko ber bedo ki kany. Pe giye tic ni bedo ka cito bedo security. Ento ka gucito kuca, nongo gitye ka timo en lakodi tic enoni. Gin giwaco ni cene dwong en kite iwaco ni, ni milion acel ki alip miya aboro kany in itiyo security dong kiculo alip miya acel ki pyera abic, nongo dong pe cek. Awinyo i Gulu District nyo i Gulu City kekati ki plan ni myero labour exporters bene myero gudi kong cingi gucit kwer? Gucit i Acholi. Ento wamito penyo lapeny, Ka joni gin gubino ada i Acholi ma gucako coko lutino Acholi me terogi ka tic i security, tic i otel, tic i gwoko gang, nyo mon ocako weko cogio bene me cito ka pido lutino pa jo mukene kit ma gicito ka pidone-ni, ka gucako pido cene-gi kunnu, mukene kitye ka sexually abusing them, kitye ka nywarogi i yo me bedo calo mon, kiterogi cito kabedo kunnu opii kabedo ki co. Mukene gio kunnu, gitye ka tiyo tic mogo ma nongo kore pe, ento pyem cene tye iye. Ma lawic pe mako ni iwaco ni, 'Um, guma ber pe gangwa, kadi ka atim kong ngo. Oweko ineno ma nongo kwo o diyogi-o. Pyem jami ma kumeno bene bino ki peko ya. Two tye kenyu, alany tye Meno, kenyu. me- meno pi, pi nongo ngat ma oye. Ci Exactly. madwong-ngi nongo pe guye pat. En- Ngat-ti cito nicito ka tic ot, ot ma gang eno, ento nongo co me gang eno cako tic ki nyako-ni nyo marac. Ineno ba? Meno en pe mito.
Ka, kong mi acel, ka ma in itye cito atic iye-ni, in pe ingeyo. Yaka yang kitel gin moni ma kilwongo ni opii, ni kimaki, kiteri ka angati mo nongo in pe ingeyo, icako bedo kunnu, ibedo laticgi, ento nongo pe ingeyo wa nga ma in itiyo kwedgi-ni. Eni kilwongo ni modern day slavery, eni opii i kare ma kinini. Pe kitye ka wacci ni watye ka cukowu wateru i Ara, i United Arab Emirate, Ento wa, kiwinyo ni watye ka miyi tic i lobo pa Arabu. In icito i lobo pa Arabu, ibedo dong latimo en gin ma nongo myero in pe itim. Wa kun kidi wa kombeddi nongo i Acholi ni itye ka cayo dano ni in pe itimo. Ento ka in icito kunnu, in itye ka timo ngo? Itye ka timo ni, ni atye ka yenyo yo ngo? Yo kwo. Ento lumegiwa ma kibuto, ma kibedo kwedgi, Marac-ci. kiminigi two, kicito kingolo pat komgi mukene-o. Mukene bene ma gukwero bedo ki co kinekogi-o. Mukene ma pe ka tic maber kineno calo gitye lunywa, kinekogi-o nyo kiwanogi-o. Ka dong kine. Mukene gitiyo pe kiculogi pi mwaka aryo, nongo kikano paspot-to. Ci dong in itye ka tic enoni ada, yom ic tye kwer. Cenne kica kwoni. An ingeyo pa part ma dong pire tekke twero nyo ma cwero cwiny dano i loyo ni jo ma lutinowa ma eno ni tekke gugoyo duru gucito eno embassy ma megwa ni gamente pe tye ka kati nyo ki lok mo matek kumbeddi aye dong watye neno ni olo olo ko wuneno na nining ca mego me minister me gender labour mego Amonge ocito i Dubai kuca I think Abudabi I think. Ociro ka ne ka nyamo yo ango ma kiromo kati ki lagam mo pien lutino mukene giwaco giciro i embassy, giciro gigoyo duru, gimiyo complaint gi ento gino mo peke ma gament aye kati kede en export companies ma nongo oketo gi kacel me tero gi ni bene nongo dong gurwenyo ineno so kumbedo aye watye neno olo gamente tye kati ki lok mo watye ki gen ni olo lagam mo obukati. Kati pa gamente ki komiti kumbeti is one step. Mina myero gutim matek en aye dok cen ka reorganizing and revisiting, cito dok cen ka limo organization nyo dul ma tye ka tero lutino woko ni. Gitye ka gamo dano i yo ma ki ning. Ka gugamo dano giculo i yo ma ki ning. Jo ma tye ka kok ki cene gi pe kiculo ni kiterogi awer myero kiculgi awer nyo remittance pa cene gi tye ki ning. Pien ka kitimo kumano, wan bene calo gamente nyo gamente i yo tungicel icel, neno ni taxation bene myero kinong. Pien jo ma tye ka cwalo jo-ni woko bene myero kingol mucoro mo i komgi ki cene ma nongo gitye ka meki. Jo ma gucito woko-ni bedo like foreign expatriates ni ka gucito tic mo keken teke dong cene tye iye gamente miti mucoro. Itimo nyo wek. Ento ka pe kiregulating gin i tic maber, ci nongo gitye ka bwolo dano. Keken nen kong ni lamego moni ma kikwanyo kidine-ni, Ki tero kampani ma bene tye, ma bene odugu cen bene kampani eni pud tye. Man joni eni ma gukelo peko enong kimakogi o kombeddi. Ento wan calo lunyodo, ma pud pe kikwanyo lutino ki i cingwa, ma pud pe kikwanyo omegiwa ki lumegiwa ki i kinwa, ngo ma wan ongeyo ka ma gin gitye ka cito iye? En nge jene romo bedo tek pat ka mo ka ma in pe io iye ne dong itye geno en kampani ma tye cwayo latini ni. Emma,
ngat ma teri ka tic, kadi ka itye ka jwero dikal, Pi ye ni ibed ticim i lok ki lugangwu, mito timo nga i komi? Ento aye ni pat enoni re o, bedo wai in kombeddi ti iwaco ki ngat mo waci an abicwali i mbarara, nyo abicwali waka waci kono Kisoro ka mo ka ma in pe i o iye. Lunyodo ni obitimo ngo? The only solution is me kwaro family ni weng me cito kedi ka neno ka ma in bibed iye ni ka dong ki kwara ki dug cen, ma is impossible because of transport cost. Peko ma an anongo maditte ma an aneno. ni pyem ki teri calo opii pi kimiti ibed ki connection ki lugangwu gin miyo acel ma kitimo ka in iyito odega ni tap tek i o connection ti tung kuja tung kany bene gitye tung kuja bene gitye ki kany kicweli maber ka i o kuja ma kitye ka handing in bot latic moni mo miti ni icit atic botini passport dong kigamo Jo mukene kok ni cene pe kiculogi. Iromo nongo ni jo mugamo paspot ki tung kuja-ni kiculo cene botgi. Gin aye myero gudak gunong yo me culo in. Ento tic ki tuko nekone ca weng, itiyo dwe acel, aryo, adek, ka kineno ni kori dong tye ka cito ka moko, kicako cwinyo mac wek kiryemi wek in pe idimar nining ceneni. Eni tic anywar. Tic Anywar, Gamente myero okat atir atir ka neno lok ma makke ki cik pa dano i lok kom tic, kilwongo ni Labour Export Law, waco ni ngo? Ka wan otiyo calo luto wang ma in icito ka tic gangati moni pe ingeyo kontrak ki wacci ngo? Ci in ibitiyo opii ki wacci deke laming. Tum ki abil. Megi-ni bene obutum kumeno. Cok kene bene nongo tekke moni tye pi cene ma nongo peke i cingi, ki ngec ma bene nongo pe gingeyo i lobo moni ma nongo ngati-ni pe peke iye, be pe ingeyo dano. Tekke moni nongo tye, ento wek iwa yom kome ni minista gitye ka tic i kom lok eni. Lok eni kong wagik akany i cawawa me lok lobo wacek kong dok waywe ka dok wategi.